זי האט ווען פראבירט מאכן אינפילטראציע אז דאס הייסט שפיאנען זאלן אריינגיין אין דער פארטיזאנקע אויסצוזאגן? פארשטייט זיך ס'איז די ווארט. איך מוז אויך זאגן אז איך וויל ניט אנרופן קיין פאמיליע, א מענטש וועלכער איז געווען אין דער אנפירערשאפט אין געטא, מיר האבן געוואוסט אז ער איז געווען אין קאנטאקט א איד

בסדר, מיר האבן געהאט אינטערעסאנטע זאך, ביי אונז איז געווען א האלענדער איינער, הענק זיין נאמען, צום באדויערן ווייס איך נישט די פאמיליע, און איך גלייב דאך דאס אלץ צו געפינען דאקומענטן, ווען אויב עס קומען צו אונז פון האלאנד האב איך זיך מיר געוועלט זי, ער איז געווען דא ניט ווייט איז געווען טארף, האט מען ניט געוויסט וואס דאס איז טארף, ברוינע קוילן. האט מען די דארט און אידן האבן דארטן געארבעט און דארטן זענען געווען שפעטער זענען געווען דארטן תות איז דא אזא מין דייטשע ארבעטונגס פארווערעניגונג ער איז געווען פון תות פון האלאנד א הייכער א גרויסער מאן און עס איז מיר א גרופע אונזערע איז געגאנגען און מען האט זיי גענומען אין געפאנגעשאפט ווען מען האט אים געפרעגט פארוואס ער האט נישט געשאסן, האט ער געמאלדן אז ס'איז זיך ביי מיר פארהאקט, ער האט נישט געזאגט איך האב נישט געוואלט שיסן, מען האט באשלאסן, די אנפירערשאפט פון דער בריגאדע האט באשלאסן אז מען לאזט אים לעבן, אבער אונזערע אסאך מענער וואס האבן געהאט גרייסע פיס האבן זייער איבערלעבט, ווייל ווען מען איז א גרייסער מאסט ווען מען איז געגאנגען בור וואס די סעודי באדינט געווען זייער שלעכט, און ער איז געווען א מעכאניקער, ער האט געארבעט ס'איז דעמאלטס געווען א גרופע וואס האט פארריכט געווער, די משפחה פינעאוסוב, א פאטער מיט צוויי זין וועלכע האבן זענען געווען מעכאניקער פאר דער מלחמה אויך, און ער האט מיט זיי געארבעט, ער האט באשלאסן אז ער דארף לערנען רוסיש,

ענד זיי ווער טיטשינג פיפל האו טו ריווארק ענד מעניופעקטשור די וועפענס. דערציילט ווייטער. עס האט זיך געווען מען האט געדארפט זיין איך בין זייער א הייכער און איר זעט אויף ווי איך בין גרייס. הי וואס לייק דיס און פאנג איך בלויז אן. און איך עס וועקט אויפשטיין אינדערפרי איינמאל וועקט מען מיר אויף דו וועסט דארט זייער פרי.

וואס? אה עס איז אריין די ס'איז דאך א פארטיזאנקע. מיר פלעגן קומען פון, כ'וועל זאגן, אידן, מיר פלעגן גיין אויף אויפגאבעס, די מענער זענען הייכע, גרויסע, מען פלעגט דורכגיין דורך א טייכל, און די שטיוול זייערע, פארשטייט זיך, פלעגט די וואסער ניט דערגען, ביי מיר איז נאך געווען קורצע שטיוועלעך, און ווען פלעגן מיר אויסטאן די שטיוול, איר ווייסט ניט וואס דאס איז, פארציאנקי, דאס איז טיכלעך, סאוועטישע ארמעי טראגט מען ניט קיין סקארפעטן, אבער מען טראגט טיכלעך, אויסדרייען די טיכלעך, אויסגיסן די וואסער און אנטון. ס'איז געווען שרעקליכע באדינגען, מיר זענען געווען קיין וויטאמינען מיר האבן נישט געהאט, מיר פלעגן מאכן טיי פון די יאלקעס, דא האט וויטאמין צ די. אן מישענס דעי וואלד האוו טו פארד סטריעמס ריווערס, די מען האט היי בוטס די ווימען טיפיקלי מאטש סמאלער.

מאדער יוזט טו קוק און סעי באט יו שודענט האוו טו טעיק איט ביקאוס יו ווער סטארט טו האוו מעדיסינעל פראפערט יא איף יו ווער סיק יו גאט טו געט דיס. זאל דאס איר דארפן וויסן וועלכע פראגן זיי האבן און אפשר זאלן זיי דורכגיין דורך די סימבאטעס. וואק אראונד ענד דען וויל קאם בעק ענד ביפאר געט אראן טו די באס וויל סינג פארטיזאנער הים לעטס טעיק טען מינוטס אר סאו ענד דזשאסט וואק אבאוט זענען דא נאך זעם יאנקיס?